Dann, Top 2, gëtt et en Untrag fir en Ordre permanent fir de Paiement vun de Salairen an anere wichtege Paiementer anzeriichten. Ech loossen elo de Ben rapportéieren. Jo, deen, ech mengen, dee gouf vum Yvonne agefüügt. Ech hunn.

An dozou muss een dozou soen, datt dee bis elo net driwwer grad war, well deen all Mount variéiert huet en Fonctioun vun deem, wat d'ADEM gesot huet. Ech weess net, ass deen da mëttlerweil stabel? De Problem ass, well elo och nach d'Indextranche nei verrechent gëtt, kënnt erëm en anere Montant jo elo. Also ech sinn net ganz warm. Ass dat säit Januar schonn? Ni wann een net ewell huet, huet en net esou vill Reserven an dat mécht jo wierklech grouss Problemer, wann eppes schif geet an en huet awer annerhallwe Mount un där Luxtrust-Kaart do gedoktert an en huet dat iergendwéi an zimlech onmëssverständlechen Téin huet en awer gesot gehat, hei wann do elo um Enn vun dësem Mount erëm eng géif virkommen, da wären en iwwerwäi. Ech verstinn nach ganz gutt. Nee, dat ass zu Recht. Dat ass, dat ass eng Saach, mä. Mir mussen eis do einfach mol awer esou opstellen, datt en awer eppes huet fir ze liewen, datt en awer um Ufank vum Mount genuch op sengem Kont huet, fir datt seng Dénger och ofginn. De Virworf, datt en näischt hätt zum Liewen, ech mengen, mir hunn eis hei op de Kapp gestallt an en Handschalt gemaach an de Salto figelt sech hannertlech säitwäerts, fir Avancen ze bezuelen, wou ech wou gespaant sin wéini dat wéini d'ADEM sech do op d'Been stellt fir deen ze renforcéieren. Ech mengen net datt et eng Fro vu guddem oder schlechtem Wëllen ass an ech wëll dat och hei bannen enker kloer soen, datt mer däitlech méi wäit méi wäit hei an der Partei gaange si wéi ech géif jee an der Privatwirtschaft fir vun den Employé goen. Op där anerer Säit ass et inakzeptabel, datt en Employé annerhallef Mount op seng Sue waart. Dat wëll ech awer och einfach gesot hunn. A wann et e Problem mat Luxtrust gëtt, da muss een ebe mat Pabeier op der Agence schaffen. Mee ech hunn och. Mee e wou net annerhallef Mount gewaart huet,

ausgefouert op der Bank an hie krut nach 500 Euro direkt den Dag hunn ech gesot ech soll déi Pompel och ophiewe goen, datt hie déi schonn huet. Also do hu mer elo schonn, also dat war net ee Mount wou mer déi Sue gemaach hunn, dat wëll ech awer eng Kéier soen. Also dat war annerhallef Woch, dat ass ok gewiescht, mee en plus hat mer jo nach op der leschter Präsidiumsversammlung gesot, datt ech am Noutfall och Iwwerweisungen ka maachen, mee

datt der mer ëmmer eng Reserv vun dräi Méint am Viraus hu wann dann erëm eng Kéier Luxtrust net wëll goen, da geet et op d'mannst während dräi Méint a während dräi Méint wäert Dir jo kënnen dat Ganzt an d'Rei bréngen. Well déi Saach mat den Ordre permanent, dat geet ëmmer schif, da muss ee se änneren, da ginn se falsch, dann ännert een en ëm, da gëtt et zweemol, well se net mathielt huet, datt deen een deen aneren iwwer. Also just ëmännert oder et kënnt een net ofgemellt oder et kënnt een aus iergendwelchem Grond kënnt een an den an de Kader an da gëtt en annuléiert an da gëtt en duerno duebel an esou weider. Et ass ëmmer Schäiss an dofir géif ech virschloen, datt mer ganz einfach dann esou eng Aart Puffer maachen an dem Am Multiline oder wou mer et och ëmmer maachen, hu mer ganz einfach der dräi am Viraus aginn an da kritt een déi ganz einfach an da setzt een deen all Mount bäi. Amplaz datt een déi iwwerweist, setzt ee ganz einfach hannen an der Queue ee bäi. Also dat ass dat, wat ech gär gemaach hunn, well dat anert gëtt ëmmer Chaos.

och alles rechtleche Grënn. Neen, mä dat ass jo, wéi gesot, also an, an an deem dote Fall, wéi gesot, wa mer dat esou maachen, datt mer dat ganz einfach en avance, also aginn, datt et, dann ass dee Problem jo souwisou geléist. Dat ass jo net dovunner, et hankt eng Bréif dran, a well Ordre permanent. Wann et geet, geet et. Esou einfach ass et. An d'Zil ass, datt et geet. Jo, fir de Rescht, de Ben këmmert sech drëm, datt et kee Kanner ass dobäi. Muss een dozou och soen, datt just, fir nach op eng Saach, déi guer näischt mat Employéen oder esou ze dinn huet, mee just iwwert eis, iwwert d'Situatioun bei der Ville mat Payementer, ass et tatsächlech esou, datt all Payement, wat zwëschent der aler Kaart deaktivéiert ginn ass an der neier Kaart aktivéiert ginn ass, Nei huet misste saiséiert gi fir datt de Ben se konnt nei validéieren, well déi al Kaart, well d'Kaart net déi identesch Signatur zur Verfügung stellt, mee tatsächlech dat iergendwéi op der ID baséiert. Iwwerens och e schäiss System, wou et dovun wosst, datt, well soss wär et, soss hätt ech nämlech d'Payementer kéinte validéieren der zwëschenzäitlech, mee dat geet net, wa se bis eemol mat engem Identifiant, Géigesignataire, agedroe sinn, muss de deen huelen. Frot mech net firwat, et ass just komesch, well anscheinend waren awer nach zwee oder dräi Payementer, déi nach gutt waren. Et wär eis eng Saach vun Zäit gewiescht, datt se eng begrenzt Liewensdauer hunn, a wann se dann net validéiert sinn, da falen se. Dat ass nach eppes aneschters, jo. Dat ass nach en anere Volet.

Gëllen Zuch dohinner. Dass eng Gare kënnen un der Strooss. D'Idee war et eben dann och gläichzäiteg d'Sektioun fir ze stellen. Während.

Jo de kann och mat Stecker oder mat Batterie. Ech gesi scho kommen datt kee Schwäin dat Déngens opluet virun de Kongress. Also et ass ee Schwanenhals Mikro derbei, dee kascht 83 Euro. Dann eng LED Schwanenleuchte fir 31 Euro.

x Méint beschloss, datt wann innerhalb vun engem Mount keng Alternativ zu menger Propos do wär, déi Propos vu 6.000 Euro géif kaf ginn. Mir hu lo alleguerte laang d'Féiss roueg gehalen an der Hoffnung, datt mer keng 6.000 Euro missten ausginn. Elo proposéiert een eis hei eng Alternativ fir 1.200 Euro.

Ech mengen, de Budget dofir ass do. Ja. Ech hoffen och, datt dann, wéi gesot, alles matenee funktionéiert, well du hues jo een Handmikro, een drahtlosen Handmikro, du hues een Krawattemikro. A mir halen endlech op domadder, datt mer ofhängeg si vun do, wou d'Riednerpult an deem. An dem Centre culturel steet, wat déi fir eng Sono hunn, ob déi net iwwerdimensionéiert, ënnerdimensionéiert, inexistent, hallef funktionéierend ass, net mam Wireless funktionéiert, mee just um Kabel. Also mir hate jo wierklech déi lescht Jore elo eng Ka all Problem, deen ze kanns hu mat enger drahtloser Sono. Oho, moin Mucki. Oder brummt, wéi d'Fläschkëscht. Deen där Mucki ass dat do net.

Hinnen e kloren a fermen Njet ze iwwermëttelen an hinnen ze soen, se sollen sech hire schäiss Monopol an hir Clientsverarsche dohinner stiechen, wou d'Sonn net hischéngt. A wa se do tatsächlech nach eppes brauchen, da schécken ech hinne gären en Dëppche Vaseline, fir datt dat och gutt gëtt. Wann et eng Firma gëtt, déi et sech bei mir wierklech verschafft huet, dann ass et eben d'Jus Cosmétiques. Ech war jo hei ëmmer de Verteideger vun hinnen, mee se haten sech et richteg gutt mat mer verschass.

Deen éischten ass Malt. Ech weisen d'Ekipp ronderëm Malt drop hin, datt et den 20 Mäerz zu enger Visite des lieux vun

Virun allem well den Här Lincoln selwer gesot huet, datt de Script ganz interesséiert dru wär, fir eng eegen Technologie en oeuvre ze setzen. An ech gesinn net an, datt mir sollten, éiert de Produit en a Open Source released ass, hinnen dem MAN do soen, hei esou ass den Datebankschema. Do sinn einfach. Dat do drunner kéint dann och eis Uschossfinanzéierung hänken, wann et en Ament ass. Mä dat kënne mir och, ouni datt dat d'Uschossfinanzéierung vum OLAP kascht. Dann si mir guidon bei der Saach vun do an, wéi gesot. Dozou wollt ech just eppes soen, Ech hunn eng visuell Alternativ zum Andy sengem Maquette proposéiert.

Ech hunn ze déck Fangeren. A vue datt ech dovun ausginn, datt ech net deen eenzege sinn, deen zu déck Fangeren huet, a mindestens de Michel Rother den nämmlechte Problem huet wéi ech. Deen huet nach méi déck Haut. Jo, wahrscheinlech. Et ass jo net fir ze trëmmen. Esou géif dann den Dashboard ausgesinn, wou s de deng Lektioune kanns auswielen, a sou weider.

vun allen Organisatiounen huet eng Lëscht mat 500 lëtzebuergesche Wierder released. Déi sinn nämlech bezuelt ginn, du laachs, déi si bezuelt gi vu mateneen, also vun der Grande-Duchesse Charlotte, also vun de Sponsoren, vun der Fondatioun, wou haut eis Tréischt an. virsëtzend ass, a sinn tatsächlech déi Lëscht, inklusiv e puer Sätz, schonn a ville Sprooche verëffentlecht. Hei ass et elo dann Däitsch, Franséisch, Englesch, Lëtzebuergesch a Spuenesch oder Portugisesch. Et ass a Portugesch. Jo, dat ass e rise pdf mat 100 Säiten an si hunn och do eng Firma gegrënnt, déi dat soll an Zukunft als App verdreiwen, mylanguage.lu, wien och ëmmer dat ass, keng Ahnung.

Iwwregens hunn ech mëttlerweil e Fournisseur fonnt, deen eis méi kleng Quantitéite Gummibärecher géif hierstellen.

An da musse mer eis d'Fro stellen, esou, esou, wann, dann ass de Kongress eriwwer, dann hu mer och, wësse mer, wou alles leeft, an da géife mer op eng méi grouss Commande kommen, déi och sechs Woche kann dauere fir wat dann de Gemengewahlkampf ugeet. Well do gi mer da locker an enker zéng Méint lass, oder eppes, easy. Gutt.

Jo mee eise Stand war scho laang zou an zesummegepaakt gell, et sinn nach emmer Kanner komm an de Ben hat einfach ze gudd Häerz an huet emmer nees d'Fläsch opgemaach. Anscheinend brauche mer och nach nei Stickere krut ech gläich gemellt. Jo jo jo jo mee do wollt ech souwisou nach eng Kéier en Sonderantrag maachen. Wéi? Redesign.

Mat der Aussiicht zum Plafong ze befestegen an huet de Flëpp erausfonnt, datt de Plafong net tragfäeg genuch wier. An da misste mer nach esou Distanzdéngens do, verschidde kafen, fir se un der Mauer festzemaachen. An déi ginn et eebesoss net méi. Bon, du kanns se an engem Fofzeger Pak bei eBay oder esou bestellen. Wat war scho op der Iddi vun deene Schéngen? Ma, hu fir eng Leinwand.

Deen esou wäissen, deen eng Kéier als riichtdichte gëllt, awer gläichzäiteg och fir Fotoshootings benotzt ka ginn, an dann an déi viischt Schinn gëtt dann eng eng Stoff gehaangen, deen als Leinwand fir Beamer déngt. An dat kanns de an éischten Preis dann och net mat.

Well do hat dee mer och d'Moosse ginn. An iergendwann eng Kéier, eng Woch virdrun, do hate mir eisen Déngen scho laang, eise Stoff. Do seet hien, Ah jo, e Pardon, dat sinn net eis, dat sinn net eis Maueren, déi se benotzen, mee si loossen der vun enger Firma kommen. An do waren déi esou e gutt Stéck méi héich.

Dat ass essentiellement d'Kreditkaart, de Format, Metall, dra gelasert. Mir kënnen alle, ech kann Iech souguer direkt soen, wat se kaschten, well ech haut d'Rechnung geschéckt hunn.

Wat ech am Sënn hat, déi Biker hei, dat ass gutt fir Akademiker, Studenten an och wéi sech alles Méigleches, mee en Aarbechter, esou wéi ech et sinn, ech kéint mir malen, en Aarbechter, deen net studéiert huet, deen net bei Mamma a Pappa doheem um Hang vum Fernseh sëtzt. Maachen Studenten och net.

Also du kanns, du kanns dee ganz banalen, hei deen doten, dee kriss de ab mam Drock drop, well den Drock ass, dat stëmmt, dass den Drock ass méi deier wéi dee schäiss Flaschenöffner. De Flaschenöffner selwer kascht 18 Cent. Hors TVA. Wann s de den Drock bis drop hues, bass de bei 7 Stäck. Ma bon, wann s de elo 2.500 hëls, bass de erëm e gutt Stéck méi bëlleg, mee da bass de nëmmen nach bei, Moment.

851, 852 Euro TTC. Do drënner fannen ech egal wéi een. Fir? Fir d'Demande. A bei 2000, Moment, 2500, well de Präis do dramatesch enker erofgeet am, am.

Dofir d'Fro ass, Wéi gesäit et do mat eisem Webshop aus? Do gouf et jo eng Zäit laang mol een, eng, eng, wat war dat, eng WordPress-Instanz oder esou, wou WooCommerce gelaf ass oder esou. Jo, dee gouf et. Ech, deen ass net à jour an ech géif, also.

Gëtt de Choix zwëschent am Moment Malt maachen oder Acide maachen a Blütenolei a finanziell Konsequenzen déi um Malt hänken, ginn et do Prioritéiten? Muss een einfach esou soen. Gutt.

An dann hues de vu 4 Stonne kanns de an 3 Stonne konstruktiv schaffen, eng Stonn beim Iessen, gemeinsam am Poteren an et brécht net iergendengem de ganzen Dag aus dem Kapp. Dat ass elo meng Propos vun deem. An et kann een elo e Freides fir 10 Auer nach opstoen, dat geet nach. An och no engem Freide kann een, bréngt een iergendwéi fäerdeg, samsdes um 10 Auer opgeriicht ze sinn.

Gutt. Visittekaarten, do steet ofgeschoss, mir hunn ofgeschoss fir méiglechst deen Ament wou jiddereen seng Clique huet. Ech krut bis elo net de finale Bon à Terre vum Joer. Ech sinn haut Nomëtte dozou komm. Ech schécken de Leit nach eng allerleschte Kéier mat, also dat wat ech zeréckkrut hunn ech ëmgesat an schécken de Leit et nach eng Kéier. Dat heescht, dierf elo eigentlech

Lucie, Ëmfro, Status? Ëmfro hu ech eigentlech nach guer keen gestart. Keng Iddi an wéi enger Form oder esou, ob ech dat elo als iwwer Facebook maachen soll, well op d'Stross ze goen mam Kamera, jo da muss een Leit fannen déi mat ginn respektiv esou weider.

Gutt, dann, wann dat et wär, dann soen ech lech Merci fir den ëffentlechen Deel. Ech informéieren dann am ëffentlechen Deel nach driwwer, datt ech gedenke elo en kuerzen, Wéi klo ze maachen zu zwee Themen, enger Saach déi personell Ugeleegenheeten ass an eng Saach déi extern zu der Partei ass, awer d'Partei indirekt tangéiert. Ass dat esou akzeptéiert? Akzeptéiert. Dann maache mer d'Kamera aus. Merci Äddi.